Awle he lamah hian Zoram chhana pa an tih kha hei Zoram Zoram chhana pa kan tina chhan hei Zoram chhana pa kha a ni a chuan Zoram chhana pa kan tihna chhan tak chu hei hi Zoram chhana a ni Zoram chhana. Hi hi. Umm. Ani hi. Aww. Ala tawng thei chiah lo deuh a. A lawm awm rual chiah a ni. Umm. Zawram zawram chhak. Sap tawng sap tawng mang mek. Aww no no a tih chu sap tawng a hmang mek a ti. Ani hi. Umm chuti vel chu a ni e. Zawrawn chhana pa hi kan kawm leh dawn. Umm. Eh, idam mo, zol sarapa. Dam tai. Um. Idam zo ke. Eh, dam ei ngai om hle mai a. Ni em ale. Eh, income lei rem ti em. Eh, poi ni nem he no pang en kol pa in kan kom ila ni mai lo. Ni tara. Tun tum tum o. Um. Dang daih ka lo tiang. A dang daih ka lo tiang a. Fiamthu. Fiamthu maw? He aw, fiamthu thaw. Mak deuh. A that chu. Fiamthu thaw ve te pawh a hun a awm ve lawm. Ni e. A awm ve ta. Mak khawp mai. Thu tak ngar ngar ringawt mai han tih chuan in awm ve lawm ta rawh. Ni e. A le ni le i i thu sawi. Lo thu lawk te hei. A le. Thiar pawm ta ni hi. A le. A le. Tente ho. Awle enge maw zawt tur kha zawi la sap tawng leh mizo tawng kan mizo tawng hi chu ka thiam em em lutuk ma se maw um fiam thu lama ala thiam lo mai te mi dang chu keimah ang deuh maw mizo tawng i thiam nge thiam lo sap tawng sawi la i hriat ang ang mizo tawng in han let nghal teh mizo tawng in maw aw.

Vai tawng chauh ni lo, sap tawng pawh, Mizo tawng pawh thim hle mai, ngaithla zel ang. Eng nge ni le, a dang chhiat ila nei em? Aw chhiat duh i nei teuh mai. Tiliang aw, awle something alone kha eng nge hria em? Something alone, something alone ka engtin ange le? Mizo tawng sawi la. Sam thing a lawn. Ka van hre lo e. Sam a thing a lawn. Sam a thing a lawn. Sam thing a lawn. Sam a thing a lawn. Chuan come back a lawn. Come a back a lawn. Come a back a lawn. Ehe. Lawn la mi va uar ve. Min chu tengin let chhuti ang tak alawm kei mah. Maw sap kha maw? Sap tawng hi. Tawng hi va thiam teh hrep ve. Chuan enge dang? Ah. Pawimawh deuh chu. Sap tawng hi a thiam ngawt theih lo a, Mizo tawng thiam tel angai ni kha, Mizo tawng a thiam tel khawp mai. Ih, Ti thingpui a ti a, Teacher thingpui fe a ti a, Come back alone a rawn sawi tawh a, Come back alone a ti a, Something alone a ti leh a, Some a. Hi nga lawn tina a ni leh chu. He sap tawng hi a har dawn lo hi ni leh tak ila hria em? A ni chuan maw? Aw. Sun village no kha hria em? Sun village no. Sun chu ni chu ni ngei mai a. Engtin nge sun village no chu? Hre lo maw? Hre nang. Ee. Ni kualo. Nikhua lo San village no ni a nia village khua a nia no chu lo a nia nikhua lo i va hre ve kawr aw tun tum ka inkawm hi Zoram chhena pa hi a San village no a ru riau tun tum chu fiamthu ka rawn thawh dawn a ti kha. Eh, ngaw ka harh hawk mai. I bulah hian sap tawng ka rawn zir ang. Sap tawng zir ka duh dawn. Ala zir dawn nia. Chuan enge dang hriatin a nei em? Nei e. Enge? Ka hre chak teh mai nia. A tak tak maw? Aw. Chanchinbuk hming a hre duh em? Hre duh e, sap tawng chanchinbuk hming maw? Aw.

Enge Mizoram chanchin bul a rah aw. Ka lo hrilh ang che. Aw le. Christian Christian maw? Christian Thlan Au. Christian Tlang Au. Chu chu Christian Mountain. Hu hu. Kristian a nia mountain chu tlang a nia huhu tih kha au tina ni maw Thiamthiam Kristian mountain huhu tih kha Kristian tlang au tina ni chu a va tha em umm ngawrah fiamthu thawh tawh lo ang. Tih kha kha maw? Ngawi tet tak a na. Hei Zoram Chhanapa khan a rawn hre fuh tha hlawm khawp mai. Khati ang chi kha Mizo hian kan ngah a ni maw? Kei inhriat pakhat ka nei ve a, chumi ka hriat chu Leiṭha tihna hi i hei Leiṭha rawn in thlai ka chawm an tina ang hi Leiṭha hi Good Art Good Art an ti a, Art hi Lei a ni a, Good chu Ṭha a ni a, Leiṭha chu Good Art a ni maw? Chu chu Ṭha. Comment lama khatiang chi kha in hriat chuan eng a ngat tam hi nge Mizo tawngah hian hetianga sap tawng leh ang chi hi lo awm thei tih kha comment lama khawngaihin rawn comment ula tin chu bakah hei Zoram Chhunapa hi upa tawng upa tawng deuh hlek eng engemaw te pawh ala rawn ti zel tura ngai ila. Upa tawng ni nem tawng upa ti tur. Upa tawng ni loin. Tawng upa. Tawng upa. Ok ok a tawngkam hi ka chep sual reng mai ni bulah hi chu a buai thlak khawp mai a ni le upa tawng leh tawng upa enge danglam na i maw um tawng upa chu maw aw tawng upa chu hmar lai ni tawh kum sang sang sang ni tawh upa tawng chu maw upa kum sawm ruk Ho chu kum upa tawng ni mai. Umm a dik ang a dik ang. Dik maw? Aw dik e, dik tur angai ang. Tawng tawng upa chu Zawngtha chu mi rawn leih mi rawn leih mai a pawilo naupang leh mai mai. Sawi ang khan Tawng upa chu hma lai nge a ni tawh a ti a, tichuan upa Tawng chu kum sawmruk te kum upa ho nan Tawng kha upa Tawng a tihna ni mai ni maw? Aw aw ni mai e. A fiah kur mai ka lo a upa Tawng te ka ti ve ngawt thin a Tawng upa tih zawk tur ni chu tiraw? Aw ni e. A tha e. Ni e, Tawng upa a ni emaw Tawng. eng eng emaw mizo ina kan hman thin ang ho kha Zawlnchhana pa hian a la rawn ti zel dawn ih chu chu min lo chang thin ang che u in tan eng emaw kan la rawn chhawp chhuak dawn chauh bul kan ṭawn chho chauh upa ṭawng ni lo in ṭawng upa te pawh eng emaw pawh a la rawn sawi fih ang in hriat loh mak deuh deuh a la rawn sawi fih ang maithei a ni chu vai min lo chang dawn a nia hei a channel hi Vaniroi ninety seven tih kha description ah a link ka rawn dah a, chu chu Zoram Chunapa Vaniroia channel min lo subscribe chak ve turin kan ngen bawk cheu a, tin thlir tu te min lo subscribe viau turin kan rawn ngen cheu a ni e. Enge hrilh dui nei ve em. Khawngai takin lo subscribe dawn nia. Um nia. Chuvaka kan video ho chu video ho video en tu ho chunga ka lawm tu ka lo sawi che ni hi. Um lawm tu kan sawi melh maw le. Maw le. Ka rawn ka rawn lang leh zel ang.